Azul fell-awen s umata ay iqbayliyen a tiqbayliyin, ass-agi ad ɣzeɣ, ad ɣzeɣ, ad ɣzeɣ ar zdat, tagi, tagi, Tagi d akemmel n srid n yinceggaɣ iḍelli ɣef ayen yeɛnan tuṭṭfa di tutlayt n tyemmat, concernant le maintien de la langue maternelle. Ula s taɛrabt ad t-id-iniɣ, wid i k-tewwi taɛrabt, les mamans kabyles, fima yaxus al-i'tisam.

Isem-is Tutlayt timmad, Luɣat l-um, langue maternelle, language mother, aw kull yiwen kull yiwen yettḥebiber ɣef ayla-s. Imi tennam dɣa kan ad wen-id-iniɣ grand, un grand, une grande faiblesse, ad t-id-iniɣ s trumbit, une grande faiblesse

ad zewǧent umbeɛd après ad d-rebbint lwacul-nsent, arraw-nsent s tutlayt wwin akkenni i tuɣ soit disant tuɣ tuɣ aɛrab ad t-id-rebbi xzir kan ad taɣ aɛrab ad d-rebbi ad d-rebbi arraw-is s taɛrabt parce que argaz-nni d aɛrab yerna ad tenɣ amek non yerna ad tenɣ anda ẓran akkin amin non non non non

Ma mazal fehhmen tiqbacin-nni, aya, wwet, wwet, aha, wwet, a, tzeggreḍ-iyi, ur d-teḥkimeḍ ara, ma tcaɛreḍ ad s-tiniḍ, aya, eḍreb, eḍreb, aya, eḍreb, qis, a, ma qesṭnic, a, akka, i si-tt-in vérité. Apre, taqbaylit ma tuɣ analman, arraw-is anid rebbi s lalman, ma tuɣ anangli s langli, ma tuɣ anfransis anid rebbi s lfransi, umbɛad ma tuɣ aɛrab anid rebbi s taɛrabt si normal, cɣel am wakken-nni nɣunza iman-nneɣ, tameslayt ɣenjer-n abrid, neḍla-yas ṣdid ula d bab-is yestehza, am wakken teḥqer iman-is, teḥqer tutlayt-ines. Kečč n Vilki. Aprizi, rjaw kan! Sertev Maman Kamila, kra n tyemmatin n Leqbayel. Ma d, ma d Aqbayli i tuɣam nettat, d Aqbayli d Aqbayli i sin, d tacini Langleterre neɣ i Fransa neɣ, neɣ i Litali neɣ i nas, Après diɣ lpṛoblam, si d-issivism, après diɣ ulac, ah ulac, après diɣ ccɣel d tin akken i ad ţţiḥfiḍen, ţţiḥfiḍen tikli n tsekkurt, ça veut dire ţţiḥfiḍen la langue française, ils ont élevé leurs enfants avec la langue française, neɣ anglaise, neɣ iṭalyan, neɣ arabe. Apri, apri amek ar zdat, apri s n teɛreq tikli n tyaziḍt-nni i warraw-nsen, arraw-nsen à Dieu, leur progéniture à Dieu. Apri qqaren minorité, ah Leqbayel uɣalen minorité, ah minorité.

Une faiblesse de deux côtés. Ma d aqbayli tuɣ kubrikabrili alama ad d-sken ara unsen s lefransis ɣer zzux. Ɛni lefransis d taqbaylit neɣ neɣ l'anglais neɣ neɣ l'allemand neɣ ulac ur ttifahanen.

Aṭas n leḥwayeǧ ay yeǧǧan Sara Telǧaẓa d takerḍart akk-a. Le récif, en français, Sara d rrasif, i tmaziɣt, iribasif, bala tɛeddi n rivière après Jack Darnier, lekder-nni, c'est un récif. Ih, mačči d yiwet xilla i yellan, Ifires, Pers, s lawli, s talwit, en anglais, yella yiwen n wawal en allemand, sif, d asifi, yettwanṭaq, normalement yettwanṭaq akkagi, dɣa ma d-nṣeḍ ur ssineɣ ara l'allemand, ma d-niniḍ tu sif. Ibbal meɛna-ines d asifi n seksu neɣ n rrmel, ay ahdum i ɣ-yewwin. Et c'est une vérité, pardonnez-moi à certains couples kabyles et à certains à certains mamans kabyles. Adaw ad keččen, ad taɣeḍ ad taɣeḍ taɛrabt, ad k-id-rebbi arraw-ik s teqbaylit, ad taɣeḍ lefransez, ad k-id-rebbi arraw-ik arraw-ik s teqbaylit, la la kan tebki, la kan tettruḍ, ad taɣeḍ ilanglez, ad k-id-rebbi arraw-ik s teqbaylit, kif kif mačči ḥaca taqbaylit neɣ d tacawit neɣ d tamẓabit, kif kif d tiɣyulit n lpepl amaziɣ s umata, d tiɣyulit, am win i tetten i tbarda-s.

Sen rakiltir senedini me çiliş li kustimen, çiliş li birmida, swa dizaj, tagi si l'évolution mondiale, ad tedduḍ akken ddan waman. Kini je parle uniquement sur la langue. Hatay wugur-nneɣ aleqbayli, wagi d ugur-nneɣ ameqqran. Wagi d ugur-nneɣ ameqqran. Ay ay ay si malheur d aya kan c'est un tout petit message i ara id-ǧhiden ar gma terǧiha-inu mais maɛlic maɛlic j'accepte j'accepte j'accepte qubleɣ i qubleɣ imi tennam tixxert aɣ i lleh ɣallen dagi maca as-tiniḍ

ixleḍ zzit d waman, ljon de culotte yerɣa. Tanemmirt-nwen, partagez, partagez filaman. Et c'est une vérité. Normalement ad dduqsem a Leqbayel, a l'imam Kabin, dduqsivu, dduqsemt-d, dduqsemt-d d Lḥaǧ Al Ɛali, d Lḥaǧ Al Ɛali.

A tixret a akk-it dda, akk-it dda ula d Rebbi ur njayaɣ ara, ula d Rebbi ur njayaɣ ara, Aqbayli ur yeqbil Rebbi, wagi d amedya aqdim c'est un proverbe, d aqdim ur neẓri ɣef acu yezmer lḥal ɣef annect-agi i ɣ-t-id-ǧǧan imawlan-nneɣ, ih Aqbayli ur yeqbil, maca ur k-iqebbel ara Rebbi, ad k-yeqbel, iruḥ kan ad k-yeqbel. Akk leǧnas-nniḍen sseḥbiben ɣef tutlayt i tgemma-sen ɣef wul i waluma d cikemma n tin talangue maternelle ad k-iẓer yiwen ad k-iqader tutlayt race du monde les grandes races intelligentes ad k-iqader ma ad k-id-yaf teṭṭfeḍ. Ur tuɣaleḍ ara d wa ɣer wa. Tuɣaleḍ ala, telliḍ d aqbayli, ici de la race berber, qqim d aqbayli. Imir ad k-iqader, imi iwala akka i d-as, il moi d'origine, il n'y a pas d'origine di la tixret ɣer Leqbayel, pas d'origine, ulac, dis-moi qu'est-ce qui sort dans ta bouche, ini-d kan d acu i d-itteffɣen deg uqemmuc-ik.